Ni vona ingaku ti fiki ti tekeriwa ehansi ku ri ku loko hi ti yingisela ti twakala kahle swinene album yo sungula i album ya psychology psycho leyi nga huma hi n'hweti ya dziva musoko naswona album liya a yi huma leswaku ri hi ya dya paseka hi yona Album leyiwani yi thyiwe leswaku ri ya duma njhini naswona Psychology u tirhisane na xiyimbeleri Mister Post a tlhela a tirhisana na Nomonde Roger xikan'we na DJ Gift. Loko hi yingisela album liya yi na tinsimu ta kahle leti twakalaka kahle naswona leswi ni vonaka ingaku swi fiki swi endla leswaku ri album liya yi fika yi nga bi bembele ku ri ku hi ku yi tirhiwe kahle kusuka eka swichayachayani ku ya fika eka vuhumelerisi na ntirhisano exikarhi ka swiyimbeleri hi ndlela leyi va nyiketanaka ha yona yi twakala kahle album liya kambe lexi ni vonaka ingaku xi fiki xi endla leswaku album liya yi kumeka yi nga bi bembele kumbe yi fika yi tekeriwa ehansi i ku album leyi a yi ri na tinsimu ta khume naswona eka tinsimu letiya ta khume ntlhanu wa tona i tinsimu ta beef naswona a ku bifiwa ntlawa wa team Shirimani leyi team Shirimani psychology a ha kusuka eka yona ni vona ingaku hi swin'wana swi nga fika swi endla leswaku ri album ya psychology leyi a yi twakala kahle kambe yi fika yi nga bi bembele swi nga va swi vangiwe hi mhaka ya ku yi fike yi tatiwa beef ni twi Mister Post va vula leswaku ri album ya Psychology ya lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi nharhu leyi nga ta huma ku va hi ya dya paseka hi yona ku ta va ku nga ri album ya beef se mi ta swi vona leswaku ri na vona Mister Post va nga va va swi vonile leswaku ri leswi nga fika swi endla leswaku album ya lembe leri nga hundza yi fika yi nga bi bembele ku nga va ku ri timhaka ta beef. Album ya vumbirhi leyi ni twaku ingaku yi tirhiwe kahle naswona yi twakala kahle kambe ni vona ingaku yi fiki na yona yi tekeriwa ehansi i album ya Prince Rhangani the producer leyi va nga fika va yi tirha na Doctor General Muska na Ness Matlala loko ni yingiseli album ya Prince Rhangani the producer Yi na tinsimu timbirhi leti ni twaka ingaku ti ringanerile leswaku ri a ti fanekele ti va ti karhatile hi mhaka ya ku ti na swihlawulekiso swa ku va ti njhamba tinsimu leti i risimu leri nga feature ra doctor general muska leri nga thyiwa leswaku ri vavhavhumu Loko hi yingisela risimu leriya ri twakala ri ri risimu ra kahle naswona ri na swihlawulekiso leswi a swi ta endla leswaku risimu leriya ri fika ri karhata kumbe ri fika ri ba bembele eka gaza kasi risimu ra vumbirhi i risimu leri nga thyiwa leswaku ri a hi leri Prince Rhangani va fambisanaka na Doctor General Muzka na Nurse Matlala eka rona na rona risimu leriyani i risimu ra kahle leri a ri fanekele na rona ri fike ri rhasa swinene naswona risimu leriyani a ri fanekele ri nga fikangi ri rhasa eka rixaka ra Vatsonga ntsena a ri fanekele ri fike ri rhasa kumbe ri ba bembele ni le ka tinxaka letin'wana hi ndlela leyi ri nga tumbuluxiwa ha yona. kambe a swi fikangi swi va tano se ni twa ingaku album ya prince rhangani the producer yi fiki yi tekeriwa ehansi ku ri ku a yi tirhi kahle kusuka eka swichayachayani ku ya fika eka vuhumelerisi bya yona naswona loko hi yingisela doctor general muska loko va nghena eka xigaza hi ta tsundzuka leswaku doctor general muska i munhu loyi a yimbelelaka vunanga bya disco naswona loko va nghene eka xigaza a swi twakali leswaku ri vo sungula ku va va yimbelela vunanga bya xigaza swi fika swi fambelana kwatsa naswona album liya yi fike yi tirhiwa kahle ku leswi nga endla leswaku album ya Prince Rhangani yi fika yi nga bi bembele hi ndlela leyi a yi fanekele yi bi bembele ha yona hi mhaka ya ku a ku ri album ya matimba no hleketelela leswaku ri i mhaka ya ku album liya loko swi fika eka ku maketiwa yi hlweli na ku va yi maketiwa. Loko ni tsundzuka Prince Rhangani va loko va post-a ka xiyenge xa mabulo xa Facebook vo lo vula leswaku ri album yi ta huma hi siku ro karhi karhi mi kuma leswaku ri na masiku ya kona se mi le kusuhani leswi vulaka leswaku a va yi nyikanga nkarhi wo ringanela ku va va yi promote-a ku promote-a album swi na matimba naswona. Album ya vunharhu leyi na yona ni nga fika ni twa yi ri album ya matimba naswona ni vona ku ingaku yi fiki yi tekeriwa ehansi i album ya Doctor Joe Shirimani leyi nga huma hi N'wendzamhala ya lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi mbirhi naswona a ku ri album leyi a yi humeseliwa leswaku ri eka nguva ya khisimusi hi kota ku va hi tiphina hi yona album leyi na tinsimu ta kahle. naswona album ya loko hi langusa vutumbuluxi bya yona byi kahle swinene na vuhumelerisi bya yona byi kahle swinene yi na tinjhamba to hlaya eka yona kambe lexi ni vonaka ingaku xi fiki xi kavanyeta kumbe ku sivela album liya kumbe ku va xirhalanganyi eka album liya i ku hi nkarhi lowu dr joe sherman va nga humesa hi wona swi tikomba ingaku vanhu a va languteli ngopfu eka ti-album timbirhi ku nga album ya Benny Mayengani the president na album ya Mister Post swi tikomba ingaku vanhu a va yingisela ngopfu tona ku tlula ti-album letin'wanyana se sweswo swi fiki swi endla leswaku ri album ya Doctor Joe Shirimani yi fika yi nga rhasi hi ndlela leyi a yi langutele ku yi nga rhasa ha yona loko hi langusa ntikelo lowu album a yi ri na wona. se ni vona ingaku ku va album ya dr joe shirimani yi fiki yi huma hi nkarhi walowuya mi kuma leswaku ri vanhu va langutele ngopfu eka ti-album leti a timbirhi hi swin'wana swi nga fika swi endla leswaku ri album liya yi fika yi nga bi bembele hi ndlela leyi a hi langutele leswaku ri yi nga ba bembele ha yona hi ku languta matimba lama album liya yi nga na wona se ti-album letinharhu hi tona ni vonaku ingaku ti fiki ti tekeriwa ehansi ku ri ku a ti ri na matimba A ndzi nge vulavuli hi ti-album letin'wanyani hi mhaka ya ku tona a ti fikanga ti tekeriwa ehansi hi ti twile ti chayisiwa swinene leti a ti ri ti njhamba kambe leti nharhu ni vona ingaku hi tona ti nga fika ti tekeriwa ehansi ku ri ku na tona a ti ri ti njhamba leswi hi leswi a hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostroy YouTube channel mi nga avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo.